Merci Iech fir Är Petitioun, awer virun allem och fir Är perséinlech Erklärungen, well dass och dat nach eng Kéier wat verbildlecht, wou eigentlech de Problem ass. A jiddereen a sengem Entourage hat jo awer op d'mannst eng Kéier een de Fall, dass e Kand kriibskrank war. An ech hat dat och a mengem noen Ëmfeld. An et war e Mix aus Roserei an Enttäuschung, well wéi ech och vun där Famill déi mer ganz no steet, awer gezielt krut, datt se se dann elo mussen an d'Ausland, war fir d'éischt Roserei, datt e Land, wat sech verschiddener wëllen an de Weltraum fléien, kréie mer emol net fir eis Kanner hei eng Struktur opgebaut, fir datt se déi kënnen hir Gesondheet hei am Land, an op der anerer Säit war d'Enttäuschung, An herno war et och an de Gespréicher d'Angscht, well d'Eltere mer gezielt hunn, datt se einfach Angscht haten, datt duerch déi grouss Distanzen d'Genesung géing leiden. Dat war jo déi ganz grouss Angscht. An et ass jo dat, wat e grousse Problem ass. Mir dierfe jo als Land net higoen a soen, mir hunn déi Struktur net, wat kascht dat? Dat ass alles keng Fro, well et geet jo ëm d'Liewe vun de Kanner an déi Genesung. An dat war de grousse Problem, wou d'Kanner nach eng Kéier, eng zousätzlech Kraaft hu missen opbréngen, fir iwwerhaapt emol déi Distanzen ze maachen, wat herno d'Genesung verschwéiert huet, verschiddenen souguer verschlëmmert huet. An dat ass eeben meng Fro, wou ech un Iech hunn, Gesitt Dir, datt d'Heelungschancë géinge kräfteg an d'Lut goen, wa mer soen, mir hunn zu Lëtzebuerg déi Capacitéiten, mir ginn eis als Land déi Méiglechkeet, datt mer eise Kanner hei hëllefen, datt en d'Kanner kënnen hei bei hire Famillje bleiwen, datt se hei gehollef kréien, ob mer d'Genesungschancen do dann och eropsetzen an och direkt géingen domat e Liewe retten. Merci. Merci, Här Goergen. Ech mengen, dat wär vläicht éischter eng Fro un d'Madamm Scholtes oder och un den Noah. Noah, du gees als Éischten.
Merci. Also ech hätt dat elo eréischt momentan, also ech liewen dat effektiv elo grad. An Ech kann definitiv en Ënnerscheed mierken zwëschen heiheem, also zu Lëtzebuerg, behandelt ginn oder am Ausland. Zu Bréissel, do hat ech mat mat der Sproochebarrière, well mäi Franséisch net esou gutt ass, hat ech do e bësse Problemer. Zu Hamburg ass dat gaangen, dat war kee Problem. Mee zu Lëtzebuerg, wann een no bei senge Frënn a Famill ass, mécht d'Saach awer vill, vill, vill méi einfach. Also ech kann Iech soen, wann Der déi Woch oder zwou Woche Chemotherapie sinn an Du wëlls kee Mënsch gesinn, Wann awer trotzdem dann ee kënnt, einfach einfach eng Persoun, an déi seet der dann, hey, dat ass ok, een, deen s du vun der Schoul kenns, dat mécht schonn e Risenënnerschied. Mental, psychologesch, dat hëlleft esou vill, einfach fir wëllen den nächsten Dag opzestoen. An dat kritt een einfach net zu Bréissel, well also meng Klasskameroden, déi kënnen net de Fliger huelen an dann einfach eng Kéier eriwwerfléien. Dofir fannen ech, datt et extremst wichteg ass, datt een, Frënn, Kollegen, Famill hei zu Lëtzebuerg huet.
Merci, merci Noah fir dësen Témoignage. Madame Scholtes, wëllt Där dat ergänzen? Jo. Ech ginn dem Noah do absolut Recht. Ech denken, datt et psychologesch ganz, ganz wichteg ass, net nëmme fir de Patient selwer, mee eben och fir eben déi komplett Famill, wann eng Prise en charge eben hei am Land méiglech ass an d'Explikatiounen eben och verständlech kënnen gemat ginn, op elo d'Heelungschancen am Sënn vu Studien an Outcome wierklech besser sinn, dat wier elo vläicht e bëssen ze vill, dat ze behaapten. Kanner mat enger Kriibserkrankung ginn ebe generell an Therapieoptiméierungsstudie behandelt. Dat heescht, den Traitement ass heefeg dee selwechten international, egal a wat fir een Zenter ee kënnt. An dofir Denken ech, overall survival géif ech dat elo net onbedéngt behaapten, mee ech mengen, datt dee psychologeschen, mentalen Aspect, datt mer deen net däerfe vernoléissegen an datt dee ganz, ganz wichteg ass.